Satish. Satish. Kha lo ding reng che. Kei hi Bible a tutum hnu em hriat thin. Davida kha ka nia. Min hriat hriat thei hna. Ka hi Goliath a ka rawn hruai a. Vawina haihnawia Kristian thalai lo kal khawmte thu chah duh cheu ka nei a. A tia Goliath, Goliath a nena hmai in hma chhawn lai a, lai khan ka zam lo a, ka hlau lo a, mahni lam in en in timna ka nei hek lo a, mahni ka insit hek lo a ni. A chhan chu a chaua Pathian, Israel te Pathian hming a chhuak a nih vang in ka zam lo a ni. Vawiinah helai hmun a lo kal khawm Kristian thalai te in rawngbawlna kawngah zamna te, zahna te, Hlauhna te leh mahni insitna avang teiin in rawngbawlna in tlan bo se in bik bo chhan thin em? Vawiina helai hmun alo kal te ka hrilh duh cheu chu Goliatha nena ka inhmachhawn lai khan lo che miah lo la. Zak tur ding lam chuan zahna tur tam tak te ka nei ve a, mahni in en ila engmah thiamna leh theihna hran pa ka nei lo a ni. Kan unau zingah naupang ber ka ni a, Berang vengtu satliah ve mai ka ni. Khawvel ralthuam tha ber ber hmanga min thuam pawhin ka chet chhuah pui zo lo va. Ka unaute pawhin let leh mai rawh an tih khawp a, an auh nawmna te pawh ka tawk ve a ni. Amaherawh chu Goliatha kan la chhawn lai khan khang zawng zawng kha hnuchhawnin hlauhnate, zahna te leh. Mahni insitna zawng zawng te chu dah tha in Pathian rim chhan in ka chhuak ka pek chhuak a, hnehna ropui tak Lalpan min chan tir a. Chungah chuan helai hmuna lo kal khawm zawng zawng te, in rawngbawlna leh zel tura zahna te leh ah in zah avang te, mahni i insit avang te, tling lo nia hi inhriatna te leh. Inhlauhnate kha Pathian hmingin nu chhawn ula, Pathian hmingin che chhuak ula, hnehna chu in chang zel ang, Lalpan in rah, in rahna, in kalna piangah ram a pe zel ang che u. Kawngah hi lo ding rawh lai hian Thanks John. Scientist. Ahh.

Bible, Pathian Lehkhabu Thianghlim a Samson a mi chak kha ka ni a, tun hunah pawh hian ni hei, ka chak zia lantir nan Philistine mi ka rawn man a, ka rawn hruai ve nghe nghe a, tlan pawl tum zui leh nghal a, a hahtlang khawp mai a, ah, vawinia hianin ka thalai pui te hnenah pawh thu chah duh cho ka nei ve a, chu chu, eh, kei chu. Pathian mi ruat, Pathian bel ruat Nazareth mi ni tura lalpaina a bel ruat ka nia. Mahse kei chuanin hmeichhe hmel ngawina leh it awmna te duhawmna te avangin lalpa thu chu bawh a chhiain ka awm a ni. Mahse chuta ta chu lalpan a hnenah ngaihdam dilin ama hnena ka tluk luh chuan min ngaidam a min tichak thar leh zawk a ni. Tunhunah pawh hian ka thalaipui te hnena ka sa duh cheu zawk chu heng thil sual ti thin te emaw kan member pui te inthlahrunna nei Lalpa hnena kir tawh kir ngam tawh lo Lalpa laka thil lo ti chhuah tawh si mahse chu an thil tih sual avanga Lalpa hnena tluk luh ngam tawh lo te Huaisen takin Lalpa hnenah rawn tlu lut ula, Lalpa hnenah rawn kir leh ro tih kha kan chah duh cheu a ni e.
Aw, kei hi Josepha hrilhar em hrin kha ka ni a. Sakawr ta lai ka rawn kal a, a khu khawp mai a. Hei lungawi tlang ka rawn thleng a, hemi lungawi tlang thlang che khulai veng veng an tih khu khawi ve nge kha aw khulai khu. Chuan hmun ami kha a va khuh ve khulai chho chu hei ka u naute pawh an duh thu lo lawm mai in thu vek tur lo awle ka rawn kal chak tak zawk a chu hei vawiina ka tha lai pui keimang pawh ka tha lai rawngbawl tu te in ni a ka chanchin chu sawithui ngai vak lo in in hria a. Ka tet te ka nih tet te ka nih lai tangin ka han tawng sual ve nawk nawk thin a chang hian ka naupâ te ta tangin ka u nau te min min hmuh sit leh ti duh dah ka ni a thih than te min thih min than tir a ka pa bulah min ka hak thur tir emaw le a sawm te lai a intikhawm em em mai a. Aw, tikhan min i chhik a min ti duh dah a, thah hial tumin min phiar ru a, salah te min hralh a tikhan ram dangah ka saltanna ramah pawh mi pawng sual tuma te puh ka ni a, ka zak em em thin, ka ngei thin ka unau te pawh phu balah ka chak thin. Khatia ka hma a tram atlak lai a an rawn thil thet pawh khan ka rilru tak chuan kei chuan phu ba lak a huat a thin lung hlir in ka khat a ni. Amah erawh chu enga ti nge heti hian vawiin ah min ngei tu min haw tu te unau tu ka unau te hi min chawi sang tu an ni a chhan chu Pathian atanga ngaidamna ka nei vang a ni. Chutiang bawkin vawiinah hian ka thalai puite, i bula mite, i hnunga mite, i bul hnuaia thute zingah khan ngei ruk i nei em? Huat i nei em? I rawngbawlh puite zingah ngei em em nangmah dawr hlir a hek thintu cheu an awm em? Chung chu Pathian atanga chhuak ngaidam nge ngaidam ula? In tawrh hram hram a, mite in ngaihdah in ngaihdam thiam a, nangmahni tudah ti duh dah tu che u, ngei tu che u leh an laka phuba in lak chak em em te kha nakinah chuan a chawi sang tu che u an ni dawn ni tih hi kan chah ve duh che u a ni e ka lawm e.